Rtl, de Journal haut mat dësen Haaptiwwerschrëften, Wou ass de Projet vun intelligente roude Luuchten an de Gemenge Stroossen a Käerjeng drun? Zanter Joren ass en an der Diskussioun, ma ëmgesat gouf praktesch nach näischt. D'Fuesboken hunn haut nach eng Kéier esou richteg profitéiert. Fir d'lescht awer, mat de Kavalkaden zu Réimech a Péiteng geet d'Fuesent op en Enn. An am Härebasket wënnt d'Etzella Ettelbréck fir d'fënfanzwanzegste Kéier d'Coupe de Luxembourg. Eibei den Dammen gouf et déi éischt Coupe-Victoire fir de Gréngewald. Schéine gudden Owend. Rout Luuchten, déi automatesch op eng Verkéierssituatioun kënne reagéieren. Mat esou intelligente Systemer soll den Stroossentrafic méi flësseg ginn. Kléngt gutt a sollt och schonn an zwou Gemengen als Pilotprojet ulafen. Ma och no 10 Joer ass nach net vill geschitt. Den Rick Thill huet nogefrot firwat. D'Areler Strooss ass eng vun den Haaptverkéiersachse fir moies an d'Stad eran an owes aus der Stad eraus. An der Gemeng Stroossen ass dann och nach den Echangeur vun der Areler Autobunn, sou datt hei besonnesch vill Trafic beienee kënnt. Genee aus deem Grond steet d'Gemeng Stroossen ganz uewen op der Lëscht, fir den neien intelligente Luuchtesystem ze kréien, ma zënter bal 10 Joer waart ee lo drop, datt de Projet endlech Realitéit gëtt. Mir hunn zwee Punkten, déi wierklech net gutt funktionéieren. Dat eent ass deen am Tossebierg, wou et blockéiert, an deen zweeten ass deen op der dann Sortie vun der Autobunn moies, wou alles blockéiert a wou ee bemol da vun der Sortie Reckendall bis erop bei de bis bei d'Kannerklinik CHL eng hallef Stonn brauch, well do näischt méi funktionéiert. Nieft Stroossen krut och d'Gemeng Käerjeng esou e Pilotprojet versprach. Och hei huet sech nach näischt gedoen. Den zoustännege Minister François Bausch ass sech bewosst, datt d'Gemenge ganz ongedëlleg op déi nei rout Luuchte waarden. Datt en héicht technesche Projet, well mer jo do verschidde Fonctionnalitéiten, déi d'Luuchte kënnen hunn, matenee verknäppen. Dat heescht, dat Éischte wat d'Pont-et-chaussée huet misse maachen, dat ass, si hu misse Rechner kafen. Dat ass och geschitt, déi sinn tëschent 2018 an 20 kaf ginn. Dat heescht, dat si vill méi performant Rechner. Dat Zweet wat geschitt ass, dat ass, datt déi zwou Gemengen hu missen hir Kompetenzen ofginn an do ass eng Konventioun gemat ginn, wou d'Gemengen gesot hunn, mir trieden d'Kompetenz fir, D'Regléierung vun de Luuten of un d'Stroossebaverwaltung, fir datt dat iwwer deen zentrale Rechner ka gemat ginn. Wann de Pilotprojet e Succès gëtt, kéint een och aner Gemengen dovun iwwerzeegen, hir Luuchtesteierung an Zukunft un den zentraliséierte Computer vu Ponts et Chaussées ofzeginn. D'Intelligent Luuchten hunn natierlech hir Avantagen a kënne méi wéi déi al. Déi al Luuten, dat waren eenzel Luuten, déi op der Plaz selwer iwwer de Schaf gesteiert waren, déi hate Programmer. An déi sinn dann ofgelaf. Haut sinn déi Luuten, wat, wa mir se moderniséieren, da ginn déi Luuten un en Zentralrechner gehaangen an do gëtt och de ganzen Trafic als Axt gekuckt an da gëtt och do, ginn déi Luuten deementspriechend adaptéiert a probéiere mat méi Detektoren z'erkennen, wéi d'Demande um Trafic op deenen eenzele Spueren ass, fir dann och do e bessere Flux dran ze kréien. Wéi vill besser den Trafic domadder an Zukunft rulle wäert, wier schwéier virauszesoen. De Stroossener Buergermeeschter jiddefalls ass ganz gespaant op deen neie System an hofft, datt geschwënn Neel mat Käpp gemaach ginn. Mir schwätzen zwar reegelméisseg de Minister un, ob deen op dee Projet, well en ebe schonn esou laang versprach ass, an et gëtt ëmmer da gesot, Hei, wann deen do Chantier elo nach do ass a wann den, wann déi drëtt Spuer bei der Belle Etoile do ass, da geet et. Mee et ass awer no zéng Joer nach ëmmer net do. A wat fir enge Stied, respektiv a wat fir engem Land liewe mer an Zukunft? Mat dëser Fro beschäftege sech Fuerscher op der Uni Lëtzebuerg. Wat déi aktuell Situatioun ugeet, ass de Constat kloer, Lëtzebuerg ass eent vun den am meeschten zersidelte Länner an der EU. Dowéinst misst souwuel beim Wunnengsbau wéi bei der Mobilitéit en Ëmdenke kommen. De Marc Hoscheid huet d'Detailer. D'Mobilitéit ass haut an deene meeschte Fäll keen Ausdrock vu Fräiheet, mee et ass een Zwang. Dat ass de Constat vum Expert vun der Uni Lëtzebuerg. Et misst een déi fundamental Funktioune vum Liewen, also Wunnen, Schaffen a Fräizäit, rëm méi no beienee bréngen a Stied vun de kuerze Weeër schafen. Et géing drëms goen, Plazen, déi aktuell dem Auto virbehale sinn, rëm fir d'Mënschen zeréckzegewannen.

Wat déi héich Mobilitéit ugeet, wier dës och dorop zeréckzeféieren, datt vill Leit sech keng Wunneng am urbane Raum, wou déi meeschten Aarbechtsplaze sinn, leeschte kënnen. Hei missten e puer Piste verfollegt ginn. Auf der einen Seite bezahlbaren Wohnraum dort schaffen, wo hauptsächlich gearbeitet wird. Das heißt, wir müssen da massive Anstrengungen machen und auf der anderen Seite die Arbeitsplätze dahin bringen, wo die Menschen wohnen. Und da gibt es natürlich mit der Telearbeit auf der einen Seite viele Möglichkeiten. Allein ist das schwierig, weil es da auch steuerrechtliche Probleme gibt, vor allem für die Grenzpendler. Wat de Verkéier an de Stied ugeet, sollt den öffentlichen Transport den Auto gréisstendeels verdrängen. Fir déi Autoen, déi awer an de Stied ënnerwee sinn, fuerdert den Expert iwwerdeems een Tempolimit vun 30 Kilometer an der Stonn. Haut war d'lescht Chance fir d'Fuesboken. Um Bretzelsonndeg ass jo hei am Land den traditionellen Ofschloss vun der Fueszäit. An dat am grousse Stil mat de Kavalkaden zu Réimech an zu Péiteng. Den Tim Oryse war fir iech bis kuerz den Tour maachen. Mëll Temperaturen, ma dofir e bësse Reen. Et kann een net alles hunn, dat hu sech wuel och d'Spectateuren zu Péiteng haut geduecht. Réischt e Méindeg dierfen hei d'Fueskostümer nees an de Schaf. Am Süden un der Grenz si fir een Dag d'Fussbocken un der Muecht. Fuesent ass am Fong e sech goe loossen, feieren, an eng aner Haut klamme vun engem, sech e bësse ginn, wat ee sech soss vläicht net traut ze soen. Dofir hu mir och eis Kapesëtzungen, wou de Witz gemaach gëtt mat Politiker oder mat och de mat sech selwer, mam Mënsch. An dat ass am Fong geholl eng charmant Manéier, d'Liewen ze bestoen. Konfetti, extravagant Kostümer, 30 dekoréiert Ween a 55 vertruede Veräiner hu gelackelt. Och dëst Joer gëtt an der fënneftgréisste Gemeng am Land d'Fuesent nees grouss gefeiert. D'Kavalkad zu Péiteng gëllt als déi eelst vum Land. Zanter 1955 gëtt hei fläisseg organiséiert. Iwwert d'Jore gëtt dat awer net méi einfach. Dass ee mat allen Organisatiounen, net nëmmen der Kavalkad, dass alles, ech mengen deen ekologeschen Aspect muss ee kucken, d'Sécuritéit muss ee kucken, mir hate jo elo déi Pandemie, et ass bestëmmt net méi einfach ginn. An ech soen ëmmer, Kavalkad op Fuesent ass eng seriö Saach. An deem Sënn wëll ech och soen, dass eist Ëmfeld och ëmmer méi komplizéiert gëtt. Mir hunn e Krich heiherbei an net wäit ewech. A mir hunn am Comité eestëmmeg decidéiert, eis Konfettiskanonen a Russland ze schécken, da kënnen do mat emballeren. Ganz traditionell um 11 Minutten no zwou goung et lass laanscht d'Lonkecher Strooss am Tour duerch d'Duerf mat Museken aus Lëtzebuerg, der Schwäiz, Portugal oder Holland. Och zu Réimech fir déi mëttlerweil 35. Editioun hu sech eng Hellewull u Leit begéint. Un der Musel ass Corona-bedéngt déi éischt Kavalkad zanter 3 Joer. Eng Editioun mat virun allem enger grousser Verännerung. Wie senger Fra de Muere net Bretzelen un d'Bett bruecht huet, konnt dat ouni Problemer de Mëtteg nohuelen. Esou munche Hausfridden konnt esou bis d'nächst Joer gerett ginn. Mat Chance gouf een haut zu Réimech e bësse manner genetzt, um neien Trajet gouf et souguer e bësse Sonn. D'Kavalkad zitt, ewéi am Joer 1987, net duerch den Duerfkär, ma iwwert d'Esplanad. Aus Sécherheetsgrënn wéinst der Mass u Leit hätt ee sech dofir decidéiert, de Parcours dëst Joer ëmzeänneren, heescht et vun der Gemeng. 37 Gruppen a Veräiner hate sech ugemellt. D'Stëmmung, ewéi ee se allzegutt vun der Musel kennt, war excellent. Chambre des Métiers, Handwierkerfederatioun a Mëttelstandsministère sti Betriber mam Pakt pro Artisanat zur Säit. Dat bei Erausfuerderunge wéi Digitalisatioun oder energetesch Transitioun. Awer och wann de Besëtzer wiesselt. Et geet een dovun eraus, datt dat an den nächsten 10 Joer bei engem Drëttel vun den Entreprisen hei am Land wäert de Fall sinn. E Reportage vum Pierre Jans. Miersch, an engem vu ville Coiffeurs-Salonen vum Tom Trummer, 1997 d'Ouverture vun deem éischten, 2006 dunn eng zweet Societéit mat neiem Konzept, deen éischte Brudder klëmmt mat eran. 2008 ass mäin zweete Brudder dann och mat dra komm. Also mär si wierklech eng reng familiär Entreprise. Ma no 42 Joer schaffe wëll de Coiffer méi Zäit fir säi Privatliewen. Den Tom Trummer zitt sech zeréck a gëtt alles weider u seng Bridder, Kléngt einfach, mee et hu sech vill administrativ Froe gestallt. Wat sinn d'Dokumenter, déi ee brauch? Wat sinn d'Qualifikatiounen, déi ee brauch? Wéi muss een dat wouhinner areeche? Well, wéi gesot, ech maachen dat Ganzt zwar scho laang a punkto Autorisatioun, mee dat si Froen, déi ee sech am Ufank net stellt. An do ass een da wierklech frou, datt een eng Persoun huet, déi jiddwerzäit ka kontaktéieren an déi da seet, hei lauschter, et huet besser, der maacht dat doten esou an esou, da sidd der sécher, datt der do keng Problemer kritt. Iwwer 200 Transmissiounen goufen am Kader vum Pacte pro Artisanat begleet. Dacks gouf och gehollef, iwwerhaapt e Successeur ze fannen. Eng Hëllefstellung, déi sécherstellt, datt d'Handwierk déi beschtméiglechst Konditioune virfënnt, fir sech kënne weiderzentwéckelen. Well d'Handwierk baut d'Zukunft vu Lëtzebuerg, well ouni d'Handwierk sinn déi verschidden Transitiounen net méiglech. Dowéinst gouf dee Pakt verlängert. An d'energeetesch Transitioun gëtt eng Haaptachs. D'Mobilitéit mécht e gudden Deel vun den Emissiounen am Handwierk aus, spréch d'Camionnetten. déi een am Idealfall muer iwwer Elektro duerch PV-Anlagen, well et elektresch Camionnetten da wäerte sinn, fir déi ze speisen, fir déi opzelueden, Da ginn d'Problematike scho lass, well ganz oft d'Capacitéiten net do sinn, fir dat alles ze maachen. D'Handwierkerfederatioun schafft mat Partner un innovative Léisungen, fir d'Aktivitéitszonen fir d'Elektromobilitéit nei ze gestalten. Den Tom Trummer op alle Fall wäert säin Beruff vermëssen. Anerersäits sinn ech awer och frou, endlech emol e bësse Fräizäit ze hunn. D'Handwierk verlaangt nämlech vill Häerzblutt. De russesche President Putin war haut op senger éischter Visitt an de besaten Territoiren am Oste vun der Ukrain zanter dem Ufank vun der Invasioun. Am Weste gëtt dës Rees och als Äntwert verstanen op den Mandat d'arrêt vum Internationale Strofgeriicht zu Den Haag géint de Kreml-Chef. Méi dozou an aner Noriichten aus dem Ausland resuméiert Iech de Petz Bartz. De Realisateur vum russesche Propaganda-Video geet esouguer esou wäit, datt en de Wladimir Putin selwer op Mariupol fuere gelooss huet, fir der Saach d'Glafwierdegkeet vun der Eruewerung vun engem Feld herzeginn. Et ass déi éischte Kéier am Donbass zanter der Invasioun. Fir de Kreml-Chef demonstrativ gëtt hien auserwielten Awunner virgestallt a kritt Pläng gewisen vum geplangte russesche Neiopbau vu Mariupol, enger internationalem Recht no ukrainescher Stad am illegal vu Moskau annexéierte Verwaltungsbezierk Donezk. Zu Prag an Tschechien hunn Aktivisten awer net vergiess, datt op den Dag genee virun engem Joer zu Mariupol Russland en Theater bombardéiert hat, an deem Kanner a Fraen Schutz fonnt haten. A kyrillescher Schrëft wor d'Gebai markéiert deemools a gouf nawell bei Loftattacke viséiert an zerstéiert. Op d'mannst 600 ukrainesch Ziviliste woren deemools ëm d'Liewe komm. D'Visitt vum Putin zu Mariupol haut ass domat eng Humiliatioun fir déi Hannerbliwwe vun den Affer. D'UBS, déi gréisste Schwäizer Bank, ass a Gespréicher fir de Crédit Suisse an de Labrenten z'iwwerhuelen. Eng Milliard US-Dollar wier d'Offer, der Financial Times no. Gëtt versicht en ongeféiert Ofkommes op d'Schinn ze kréien ier muer de Moien d'Mäert opmaachen, quitt datt duerno nach gréisser Formalitéiten ze kläre bléifen. Eng dovun wier zum Beispill, datt d'Aktionäre vun der UBS duerch eng Ännerung vum Schwäizer Gesetz d'Stëmmrecht iwwert eng Transaktioun an där Héicht an hir Bedenkzäit vu sechs Wochen géife verléieren. Montenegro ass NATO-Member an EU-Bäitrëttskandidat, awer politesch onstabil ginn ënnert der Féierung vum Laangzäit-Staats respektiv Regierungschef Djukanovic. Seng Erausfuerderer bei de Walen am Land haut kommen aus dem pro-serbesch-konservative Block oder aus dem pro-europäesch reformorientéierten. Viraussiichtlech geet et den zweeten Abrëll an e Ballottage. An de Schwäizer Bundesrat huet elo just matgedeelt, datt en Accord fonnt gouf. D'UBS iwwerhëlt dann effektiv de Crédit Suisse. Fir Leit mat enger Behënnerung kann en Ausfluch an den Theater oder e Musée zu enger Erausfuerderung ginn. D'Netzwierk Mosaik Kultur Inklusiv ass viru kuerzem gegrënnt ginn a wëll eventuell Barrièren am Kultursecteur ofschafen. Den Pit Pixius huet Präzisiounen. An der Expo Vis-à-vis Reloaded am Mierscher Kulturhaus kann een den Ament Wierker vun de Kënschtler vu Cooperation Art gesinn. D'Ausstellung ass begleet vu Workshops an deenen Artiste mat spezifesche Bedürfnesser zesumme mat anere Kënschtler wéi zum Beispill dem Patricia Lippert nei Wierker schafen. Der Molerin Tanja Steinfort bréngt dëse Programm vill. D'Leit hunn net genuch Interessen, si weisen net genuch an Kann een dann zum Beispill esou vill Ausstellungen maachen wéi ee wëll, mee da kommen d'Leit net. Fir deem entgéint ze wierken a fir d'Inklusioun ze fërderen, huet d'Mierscher Kulturhaus mat engen 10 Partner aus dem sozialen a kulturellen Domän elo d'Netzwierk Mosaik Kultur Inklusiv gegrënnt. Si Muséeën dobäi, Theateren, Strukture vun aus dem soziale Beräich, Danz, Danzinstitutiounen. Dat heescht, dass déi Inklusioun an alle Beräicher vertrueden ass an dass och Projeten eventuell kënnen tëscht deene Memberen zirkuléieren. Dat heescht, dass déi net just, dass et net just ass, ah do ass een Haus, déi sinn elo op Inklusioun spezialiséiert, mee dass dat wierklech dréit an och national eng Visibilitéit kritt. D'Netzwierk huet e Programm ausgeschafft, an deem se ënnerscheedlech Hiewelen usetze fir d'Leit ze sensibiliséieren. Eng inklusiv Agence fir Kënschtler an der Situatioun vun engem Handicap ze vermëttelen u Galerien oder un aner Haiser. Mir hu Konferenzen zum Thema Kultur an Inklusioun. Mir hunn en Theaterstéck, wou d'Thema Behënnerung och explizit gewise gëtt op der Bün. Dat ass e Stéck vun zwee Jugendlechen, wou een am Rollstull sëtzt. Mir hu Kannerstécker, déi gebäert ginn. Jiddweree kann a soll Accès zu Kultur hunn a Kënschtler mat Behënnerung soll d'Méiglechkeet hunn, sech etabléieren ze kënnen a professionell ze schaffen. D'Kultur an d'Kulturhaiser an d'Kulturschaffen ass fir jiddwereen do. Et muss een einfach just en adaptéierten Accueil gewährleeschten an Hemmschwellungen huelen. De Programm vum Mosaïk Kultur inklusiv fir d'Saison 23 luet nach bis Juni op Konferenzen, Workshops, Ausstellungen a vill Weideres an. Eriwwer bei d'Sportaktualitéiter. Gudden Owend Jeff, haut geet et virun allem ëm d'Coupefinallen am Basketball. Gudden Owend, jo et ass den éischten groussen Héichpunkt vun der Saison am Basken an domat och den éischten Titel deen et ze gewanne gëtt. Bei den Hären konnt sech d'Etzella Ettelbréck verdéngt géint de Basket Esch behaapten. Virun allem hannert der Dräierlinn huet d'Etzella mat bal 40 Prozent vill besser getraff wéi de Géigner. Et ass schonns fir déi 25. Kéier, datt déi Ettelbrécker den Titel an der Coupe konnte wannen. Am Sportjournal ass de Kapitän Frédéric Gutenkauf eisen Invité. Bei den Dammen konnt de Gréngewald déi éischt Coupe an der Veräinsgeschicht feieren. Donieft hu mer awer och den nationale Futtball mat der Partie Fola géint Hesper dobäi a mir ginn fir d'Formel eent an Saudi Arabien. Merci Jeff, vu mir war et dat dann och fir haut. Ech wënschen Iech nach e ganz schéinen Owend, kommt gutt an déi nei Woch. Äddi a bis geschwënn.

Den Dacia Spring, endlech en abordabelen Elektreschen, vun 149 Euro de Mount un, mat 5 Joer Garantie. Den Dacia Spring an déi ganz nei Dacia-Gamm erwaarden Iech op de Spring Days vum 17 bis de 25 Mäerz.